Coming to you live from GPRM studios, Ruvet Dirks. Sí, eso, mi tin yama bo bon bini riba nos platform, abo cu ta siguiendo nos riba nos pagina di Facebook, thank you so much for joining us. Danki pa join nos for di na unda cu bo por ta mirando, sea cu bo ta aki nan na cas, na Kòrsou òf bo ta na Aruba, na Boneiru, masha masha danki pa semper bai ta sigui nos, ta apresiá nos kontenido ku nos ta sa di ofresé tambe. Anto papia no di kontenido, ta p'esei nos ta kombersando awe ku mi amigo Pastor Curtis Mares. Curtis, kitin? Great, Ruby. Bo. Danki pa drop in. Bo ti mashna mi Curtis, simi ke mende, we are friends. Te da bai? No cree ai si e mi tin problema de cosnan. Si pasobra mi ta cuadra dia cu Doctor Leila a bin si cachi e bakeda yama e doctor pasobra ta asina ta custumber. Si si si bon e ta un custumber di mi mes incluso mi coleganan pa bon cu nos ta cu otro mi ta keda yama nan pastor pero e ta puur algo di mi mes pero mi no tin moita cu den un caso asina tin nan un hende no yama bo reverendo pasobra hende kier referencia exacto right anto papiando di e conexion ei pastor permiti mi tog mi ta. Kombersá ku bo di bo promé temporada di The Journey. Dikon? Pa motibu ku super eksitoso, tin algun di bo di bo episodesnan yegando dies mil ku ta un kos fantástiko wak. Un hende tin ku komprondé views riba Facebook. Ami wak kon mi ta bisa e kos aki pa niun hende no tuma mi na malu. Views riba Facebook ta hopi fásil. Hopi fásil pa bo haña views. riba Facebook, views riba YouTube, esei ta exigí Hopi un ti esfuerzo. hopi esfuerzo. Sigur, sigur. Hopi esfuerzo. Sigur. Ehm, Y bo tin cu interpreta e views nan tambe, no? Entonces, sí, pa ami ta hopi Exactamente. importante. Mi ta acorda den un otro momento, mi tabata Aha. den un programa, será bo, y mi ta un persona que ha participado en diferente programa. E programa di nos dos mes tin riba binti i sinku mil views. Pero hopi hende ta bisa bo, ey, m'a mira bo dios den diferente programa cu m'a participa, m'a mira bo, m'a scucha bo. Pero e diferencia cu m'a nota acerca ami cu bo Ruth ta cu e hende no solamente bisa m'a mira bo, pero e por a share algo di su mes. Anto, dus e programa. ta tin un impakto mucho mas profundo riba hende. Exacto. Ora eigentlik ta esei ta loke bo ke logra ku sierto programanan. Paso tin programa bo ke pa hende wak, nan a bai mei ku bo, pero tin otro programa tin un otro karakter, un otro naturalesa. I bo programa, bo podcast tin e konekshon, e inspirashon. Ami ora ku mi ta wak The Journey, pasobra bosnan mester sa, nos ta. Anfitrion di e podcast, nos ta productor, nos studio ta produci, pero hopi bia mi no t'ey ora cu Pastor Curtis ta graba. As a matter of fact, laga mi dun'e su flornan. Pastor Curtis ta kies su mesun invitadonan. Pastor Curtis, e unico cos cu e ta laga ami haci ta e cosmetica di e. di e programa pero e ta kis su tema e ta kis su invitado enton sobra nos ta hinka den otro nos ta hasi e parti promocional y e parti di uh, produccion y post production um, ke men pero ki ta pasa mi ntei Dus hopi bia ami de mi tranquilidad na cas ami te sita wak pastor. Oh, sí. Anto mi takeaway, lo que cu ami te tuma di the journey, por ejemplo, aquí na nos tin un di Cecily, Saki tabata un preciosidad di podcast, no? Cu tin asina tanto aprendizaje den quizás 38 minuut. Asina tanto cos. Ya, bo tin resiliencia, bo tin inspiracion, conexion cu Dios, redescubri bo potencial, reconecta cu Dios, bo Tata Celestial. So much going on. Y bo sa tambe Ruth pa pa pone den un contexto di nos mundo actual, wak nos bibando den un mundo caminda ta wordo promove consciente y inconscientemente cu bo bida mester evita sufrimento mastando cu ta posible. Dus e bida y vooral e hoben Ta drei den un bida di hopi goso, hopi legria. Hasi kosnan ku bo tin gana di hasi, paso bida ta kòrtiku. Bo por basinti a wòri ku preokupashon, pero ora bo bai para ketu na realidat di bida, nos tur, nos tur ta pasa momentunan difísil. Anto, pa, pa un hende ku ta kere den Dios, tin biaha e sufrimentu ei por ta hopi difísil pa bo por aseptá, paso tin biaha bo tin e. pensamentu ku dor di bo relashon ku Dios ta juis pa e evitá ku bo ta sufri, siendo ku eigentlik Dios den henter Su Palabra a mustra nos ku bo no tin ku mira sufrimentu komo algu malu, pero komo algu ku. Ta doloroso, pero ku Dios huntu ku bo por saka algu bon for di dje. Dus henter e podcast di The Journey ta un podcast di ban skucha ku hopi hende ta pasa momentunan difisil. Stanley, mane min ta mi so. Min ta mi so. Yes. Pero kon nan por a diskubri ku en bèrdat e loke ku Dios a primintí, ku e por transformá e sufrimentu ei? I saka algu muchu mas potensial for di bo, ta posibel. Ta posibel. I ta posibel. Por ehempel, mi ta kòrda, esaki tambe tabata un powerful, pastor. Esaki tabata e mama di Alton Pass. The Backbone. The Backbone. E señora aki a bisa ku, wow, esaki si ta powerful. Sí, Bo ta tabata kòrd'e? hopi emocional. El a bisa ku el a Si sinti. e tin ku kis. Sí, si e tin ku kis pa e pasa den e eksperensha aki òf nò, lo e kis pa e pasa den dje atrobe. Meskos. I meskos. Anto den e e meskos ku e ta skohe, e ta bisa, Pasó, Mi por a diskubrí kon ami komo mama hende muhé por ta un backbone pa mi famia. Anto kon anto esei ta e loke mi a bisa wòrdu? Bo por mira ku e sufrimentu e ku ta hopi doloroso i ta un sufrimentu ku ta keda dura. Pasobra tin sierto realidat no a kambia, pero ku apesar ku e no a kambia bo por ta felis kei ta bai. Ba sera bo season ku. Ku Dokter Leila, ku tambe Op Zeg riba su mes ta un podcast hopi poderoso ku ainda hende ta mirando. Paso souiso ami ta wak e parti analítiko di e podcastnan. Um, un dokter kreyente, ya. E mes ke men. Ta pasa den un situashon. Bo ta kon. E tin ku yuda su pashennan kuné. E tin ku yuda su pashennan kuné. Anto kon, anto p'esei mi ta kontent. Anto pa nos pone spiritualidat. Juis. Den òf komo ta bisa? Den balansa, no? Den balansa ku siensia. Ku siensia, korekto. Esei tambe ta un hopi bon, pastor. Si, inkluso nos por a drenta den dje indiká ku siensia ta un don di Dios, pero. Ruvet, bo sa loke mas a a impresiona mi di Dòkter Leila ta ku el a permití su propio profesionalismo di sa kiko por i kiko no por, pero tambe su fe yud'é alkansá aseptashon. Anto tin bia aseptashon por ta hopi difísil aseptá ku mi por hasi. Te aki i sobrá mi tin ku laga na Dios pa e hasi loke e ke. Anto i nan mas sinti tabata su su konekshon i balansa entre su propio profeshonalismo i tambe su relashon ku Dios kon e por a aseptá ku siensia ta bon pero ta e un kaminda ku bo tin ku bai un forsa mas alto. Si e no ta fásil no. Mi ta bisa bo kiko a inspirá ami na aserká bo i ku a hiba na e kombersashon di nos dos pa krea e The Journey aki. Mi ta sinti, pastor, ku mas serka bo hala di Dios, amo mi ta bira emoshonal, mas prueba bo ta haña. I hende no ta komprondé. Sigur, sigur, sigur. Ta yega un momentu ku bo ta bisa, si ta asina duru pa mi sigui Dios, mihó mi no hasié. Si, i bo sa, Ruth, mi ta kontentu ku bo ta open up i bira sna e, e, i pèrmití bo emoshon, pasobra nos emoshon ta un regalo. Pasobra mi ta pasando di un situashon similar, ta algu eigenlijk mi no ke share i mi no ta share hopi di dje. No share e ore. No, pero mi ke hasié tòg, so mi ta, esei ta, esei ta ròl di de journey. Pasobra esaki ta hiba mi na Muyin su podcast, ku tabata un podcast, uf. Ma wak esei ta un podcast, pastor, ku mi ke sa mawak kuater biaha. Ja. Anto pa bai bèk, Ruth, anto bo tin rason. Muyin ta un amiga di mi, mi stima, un ruman, mi stima e masha hopi mes. Pa bai bek tambe riba loke bo ta bisa, ora bo ta kere den Dios, bo ta pasa den kos. Awor aki mes ami i mi ruman huntu ku mi mama ta journey un proseso di salu di mi mama. Anto e ta un momento hopi emoshonal pasobra komo pastor bo ta hende, bo tin bo fe, Bo mama ta completamente otro conecta na bo emocionalmente do ami door di mi experiencia di pasado cu mi mama el a separa foe mi tata ta nos dos so tabata hunto despues el a ya mi tata crianza mi ruman ke mi a miti un otro experiencia di journey cu mi mama cu mi ruman no tin di cual mi Konekshon emoshonal ku mi mama ta di tal manera ku e ta mi backbone, dus tur kos mi ta rely bek riba dje. Dus tabata tin un sierto momento mi ta kòrda, sin bai den muchu detay di su situashon, el a bai drumi riba kama, anto e di ku mi e mi tin ku bira, anto mas kohe pa mi a sido un tiki mas fásil pa mi hisa mi mama. Anto bir'é pa e drumi. Anto ora mi a hasié den mi mente òf mi sa di un manera inkreibel mi a mira mi mama kargando ami tempu ku mi tabata chikitu, anto awor e historia ta ami ta karga mi mama. Anto pa bo para anto bo tin ku hiba tur e emoshonnan i tur e pensamentunan, Tur e journey pa bo tape, pa bo sostené, pa bo para dilanti un komunidat ku hopi bia no sa ke bo ta eksperenshá, tin bia ku nan propio judgementnan etc. No problem, pero bo tin ku sigui dilanti. Anto ta yega un momento ku bo tin ku i be den orashon, suma papia hopi ku Dios. Pero semper bai. I tin biaha nos ta rabia kuné tambe. Sí. Pasobra tin biaha mi ta bisa, bon, kiko nos ta bisa kuné akinan? Sí. Pero aseptashon di por hasi tur loke ku mi por pa mi mama i laga tur sobrá na Dios ta yibando mi dilanti. Di keda para fuerte pa e komunidat, pa mi mama i pa mi mes. Den e profundo konvikshon ku apesar ku mi no ta komprondé e dikon i pakiko Dios tin ku hasi esaki awor aki, Eksakto. pero mi ta keda konfia ku e sa dikon. Juist. Anto e no ta fásil, ni mi no ke overspiritualize henter e eshu, mi ta pasando hopi dòw, e krus di mas pisá ku mi tin, Pero den profundidat tin un pas ku ta bisa bo sigui dilanti. I no ta deskartá ku tin mas. Dòkter Leila mes a bisa, Dios no, anto bida ku ora nos a us'é komo un reel, paso Dios no a permití un bida fásil. Anto ami e kos ei hopi biaha ta konsolá ami. Anto m'ha kuminsá. Bisa awel si ta sina duru e kos kita. Kita e Starly nut. meneer, no, no, it better be good. Pero- Ora mi sali for di Pero dje. poder di oracion no roof ta increíbel. Ta increíbel. Mi ta corda despues cu nos a sali doctor cu mi mama. Nos a tende over di posibilidadnan ku tin i tabata parse bes wel skur. Anto m'a papia ku Dios. Mi ta kòrda mi ta sintá na kas, e lo e tin mi man tene, mi ku su man tene. Anto nos ta wak telebishon, di esei mi ta mira e ta sera su wowo, ta manera. Pero ami a nèt mi a abri mi telefòn ta tin un potrèt di Santísimo, di un ostia, etsetera. Anto mi tabata papia ku Dios por medio di e potret den mi telefòn, si ku mi mama sa den mi kurason. Mi ta papia hopi hopi kuné. Anto bai dòkter, dòkternan a ofresé un otro posibilidat. Ku nos niun. No a pensa. No a pensa ni dòkter a pens'é na e momentu ei. Mi no ta bai hinka mi mes den un ilushon falsu ku ta nifiká ku esei lo bai ta e e forsa transformativo mi ta let it be, pero e tabata un un porta di speransa ku Dios bisa bo. Bo orashon ta skuchá. Ta skuchá. Anto esei ta ta duna bo tòg e forsa pa bo por sigui dilanti. The Journey eingelik ta konta tur esaki, e proseso i e man di Dios den proseso di kada un di bo invitado na Pastor Jonathan tambe tabata bunita. Sigur, i foral Jonathan ku tabata ku ta un bon amiga mi. Mei konosé Jonathan for di Edat yong bien riba, mi sa su proceso tabata uno hopi emocional, y loke mi a agree di Jonathan ta cu el a reconoce cu bo tin cu permiti bo mes pasa dor di dje, y permiti bo emocionnan, permiti tur loke cu bo ta sinti, y bo sa Ruth kico mi a hopi agree di The Journey, mi ta bolbe ripiti, mi a participa, mi a bay diferente entrevista, pero The Journey ta un. Kes ku a pone hende yama mi i Jonata, Dorba a bisa Jonata i ta bini na mente, Jonata a yama i bisa mi kuantu hende a yam'é i no simplemente bis'é ku nan a skuch'é pero ku nan a open up nan propio eksperensha kuné i inkluso un persona ku despues ku a kaba skuch'é a kere bini e mes bin share su historia. Des esei mi taña powerful di The Journey. E no ta djis hende a skucha bo. Mi ke mendi e anybody and everybody can speak, tur hende por skucha bo, pero kua ta e impakto i e marka pa semper ku bo ta laga den e hende? Den e hende. Ku e hende por bisa, Esaki ta mi story tambe. Esakto. Anto e por konektá kuné, e por yora, e por emoshoná. Algu mi meten andi hasi tin ora yora. Sí. Yora, emoshoná i ke share, korekto. Muyin, muyin a. Paso, Pastor, tin biaha hende ta wak ami, por ehèmpel, i mi ta imaginá mi ku tin biaha hende por pensa, E tin tur kos geregeld. Ta pensa esei, korekto. Mi tambe tin desafio tur dia. Sí, sí, sierto. Anto bo ta haña e gevoel tin biaha bo sa manera e sentimiento wanneer bo ta yora anto bo ta seka bo mes ora? Pero Muyin den su podcast ta laga nos komprondé ku ta oke. It's oke. It's oke. It's oke pa bo yora. Meskos tabata tin e señora, mi ta kòrda su nòmber. Si, esun di e beibi. E beibi. E beibi. Ku nan a bin dun'é un makutu di fruta. Mi tin gana di bòlter e makutu di fruta, ma kaba di pèrdè mi beibi. Si, sigur, sigur. It's a journey. It's a journey. Anto e ta nos tur su Jurgen Tobo sa tambe Ruth algo ku m'a siña i mi ta yama bo un hopi danki pa esaki paso yo Jurgen ègt ta loke Dios a pone riba bo kurason i riba di mi tambe. So tabata fo'i prinsipio mi ta kere ègt hasi un podcast pero despues el a bai muri anto m'a lag'e na Dios, Dios a trese den bo dus el a krea henter e kos dus mi ta kere e ta algu di Dios anto m'a siña. Nos tin ku respetá hende, respetá nan proseso di bida i nunka bira e motibu di prolongashon di dolor di hende. Ègt, nos tin ku siña kos si, respetá. Anto el a el a ankra mi mas den algu ku mi mama a siña mi, Nunka, nunka jòdj. Nuende. Mi mama a educa mi di tal manera cu tur hende ta igual pa mi. Bo, bo por tin bo orientacion sexual, bo por tin bo creencia cu ta diferente for di mi, bo por tin bo philosophy of life. Adicto, empresario, anybody, The anybody. lowest of the lowest. Nos por ta keto bay amigo di otro. Nos por. Sin importa. Kiko mundu ta pensa di nos relashon? We can be friends. Anto esei do journey a bolbe ratifiká pa mi e respèt pa hende su bida, nan eksperensha, anto nunka bira e motibu di prolongá dolor di hende. Awe bo ta bolbe konfirmá dikon? Dikon Dios a pone abo riba mi kurason. Di a ma Dios danki pa esei. Sí. Sí, ègt war. Sigur ku si. I Dios tin su manera pa hasi su kosnan. Mi ta mi mi ta kòrda dia mi a kuminsá ku e di dos studio. Mi kolega ta sinta aki nan. Semper nos a. Esaki ta mi studionan. Unda nos ta sintá ta dimi. I pastor sa aki den awe ainda hende ta puntrami kuantu bo ta kobra pa un podcast. Ami no ta kobra pa niun podcast. Mi no ta kobra. Dikon? Paso podcasting ta ta sentimiento. Sigur. Hendenan ku ta drenta den mi studio mester tin un vibrashon hopi hopi limpi i mi kolega por Ta testigo di esaki, ma yega di nenga hende di sinta na mi mesa si mi no a sinti. As a matter of fact, ma yega di cancela hende kisas tres ora prome paso mi no a sinti cu e cos ey mi tin cu haci. Anto dia mi a cuminsa cu e di dos studio. Mi a skibi den mi telefon un par di hende ku mi tin gana di produsí. Sí. Tabata Curtis, MC Monty, ma MC pone nan Monty, to. sí. Tiki tiki mi ta pasando dor di mi lista, pero den e kaso aki, pastor, mi ta sumamente kontento Sí. ku bo tei. Seguro. Awo second season ta na kaminda, ma kabi bisa bo mi a pensa un set masha masha great mens pa bo. Pero mi te kere ku hopi hende tin gana di sa. Paso ta bo mes ta hasi bo invitashon. Sí. Kon bo ta invitá bo hendenan, pastor? Um, bo sa roof um, di karakter, mi te, of mi te kere ta un gift interior, Mi tin intuishon hopi altu of tin un bos ta papia ku mi paden, mi no sa kon e ta tuma luga, pero ora ku mi bai bek, bai pensa. Por sierto, esei ka bo tambe tin invitadonan ku nos un sinti. Si, si, si, si, sigur, sigur. E kosnan ta asina ei, kerido oyente, siguidó, e kosnan ta asina ei. Anto, ora ku. Paso ora, tin bia ora bo sali for di e studio grandi, bo sa abo ta graba den e studio grandi. Bo ta bisa Ruth, m'a sali cu mi corazon yen. Sí, sí. Y 99 por ciento di e casonan ta así, né? Sí, sí. A sucedé un biaha así cu bo no ta tin gevoel ey, Sí. ni nos colega no ta tin e gevoel ey, Sí. ni ami no ta tin gevoel ey, Sí. y nos a decidí que no a bay. Sí, sí. Y, y bo sa, Ruth, am, e ta, E ta un e es algu den bo paden tin ku papia ku bo. Ora ku den bo paden papia ku bo i ta duna bo òf duna amentu un konvikshon ku des es et, mi ta bai kuné. Bo ta bai kuné. Sin sa kon mi ta bai. I hopi biaha ku mi papia ku nan mi no ta ni prepará adelantá. Juist. No, mi sa di bo. Mi, mi, sí, mi Osea, e kepe ta gewoon yega ku flow. agenda. Ruf, mi tin reunion aki 30 minuut. Mi ta zorg pa su koffie, su, pa sor bo mester e koffie. E ta bin, e ta atendé su kara, ata mi kamisanan, Sí. ata kiko, i e ta Sí, graba. Sí, sí. Asina Anto ta. mi, do nos ta lag'é flow, nos ta lag'é Exacto. bai. Dus hopi bia, am, ta dependé ki, tin bia, mi a yeg'é haña manera, si mi kue, am, por ehempel, de backbone, Aha. Mardugá. Mardugá inspirashon ya drenta. Mi ta drumí riba kama, ma bula lanta, bai baño, bini bèk. Ma ne algu a inspirá mi pa mi bai den un buk and rèk ku mi tin. Ma bai, ma saka e buk i mi di, pero ken hende aki ta? Sin kòrda ku ta mama di Alton. Alton. Anto mi di Miguel, papia over di dje, ma sinti. Ku ta esei te kos. Sin porta anto ta despues ku mi a sinti esei mi a kore bai den e buki, mi a wak un par di kaminda mi di ey dis is it. Dus e ta e ta pur pur inspirashon. Sí, anto babin ta prepará bo mes, mi ta bisa esaki, físikamente tambe, pasobra pastor e tin ku wak su kamisanan, su kosnan mester keda nèchi. Mi kolega ora nos ta ora nos ta hasiendo post production e ta bisa, Pastor a kuminsá un manera, ora el a kaba E ta mas jong ku di el a kuminsá. E ta mas jong, anto, pero e tin e tin un preparashon, òf no, pastor? Sí, sigur, sigur. Mentalmente, Mentalmente, físikamente i spiritualmente. Sí. Pastor, bo ta resa promé ku kada journey? Sí, paso mi mes, paso meskos ku mi prediká ashinan, si mi ta kansá bo ta sintié. Paso mi no por konektá, mi no tin inspirashon, mi no por konektá ni ku mi mes. Dus mi mester sigurá. ku mi ta oké, ku mi ta rustig, mi ta na pas. Anto mi sibi ta kere orashon ta yuda mi hopi. Hopi biaha mi ta pensa ku por mi ta hasi orashon hopi largu. Mi orashonnan di biaha ta super kòrtiku, Hesus, mi ta konfia den bo. Pür. Mi ta bolbe ripití, Hesus, mi ta konfia den bo. Òf mi ta bisa, Señor, bo sa, dú et. Ami no sa ke mi ta bai hasi, pero dú et for mi, hasi et pa mi. Anto e ta bai, e ta bai. Pero e mester sali for di un conviccion interior cu Dios ta scucha bo. No un Dios leu, pero cu e ta para aki den mi banda. Anto cu aki nos por combersa. Semper cu respet, pero nos por combersa. Anyway, Pastor nunca no sa con su studio ta djita draai. Pastor, e sala aki bo no ta bay tine mas. Bo come nan djis pa bo sa. Esey no ta e cos mas. Ora cu nos cuminsa cu season number two, temporada dos di The Journey, E ta bai ta fula otro, ya caba nos ta brainstorming, e architect ya caba ta bezig ta adelantando e cosnan, pero bo ta bai guste pastor. E ta bai ta interesante. E ta bai ta interesante. No, mi ta kere bo ta bai guste. E ta algo cu ami mes lo a sinta haci un podcast den. Ta yori nan, bon sowiso tur loke algo mi crea pa bosnan ta paso manera esaki. Mi ta kora ora nos a caba mi a bisa mi colega, Si pastor bin, pasobra bon ta sa, di a bai drenta e sala. Si pastor bin, e bisami, e no gust'é, mi mes ta hasi mi podcast ki den. Asina greite ta ta. Pero Ruth, si bo kòrda bo ora m'a drenta, m'a bisa bo, Ruth, bo lugá tin un energia positivo, hopi trankil. Esatto. Des'ei tabata e key point. Pastor mi ta gradici bo. Danki na Abu Ruf. Masha danki. Con ta ki trabao nan? Hopi trabao? Hopi, pero nos a sigui bay dilanti. Pero Ruf, prome cos era echt mi ke gradici bo di curason. Mi ke gradici bo so tabata mi prome podcast cu mi a host. Y si, mi ta haya hopi reaccion. Nan ta yama mi echt papia cu mi di nan propio historia. Dus hende por a open up mas riba nan propio doló interno dus ma guste hopi danki pa bo tep nan tambe paso Ruffe a ta un hende hopi profesional si bo ta hasi algu bon nos ta siele bon of nos no ta siele mi ta e koyo hopi hopi grei danki pa bo teps nan anto ta echt bo profesionalismo ta pone un preshon riba mi tambe pa sigura huntu ku Dios un preshon positivo positivo. Pa huntu ku bo i Dios nos duna e pueblo loke e meresé. Ami promete e Seo Bigret. Esei ta e kos. Mi kier pa nos komunidat ta ta mas serka di Dios. Si, segur. Mi e esei ta tur tur e kos. Esei ta tur e kos. Mi kier gewoon den kiko ku bo ta, ku bo ta den farandula, ku bo ta kantante, ku bo ta aktor, ku bo ta komediante, Dios te. ku bo ta empresario, mi djis ke pa bo sa ku Dios. Te, loke ku bo ta hasi ku e inspirashon? Si bo ta wak eskondí pasobra bo tin bèrgwensa, si bo ta lesa Beibel skondí pasobra bo tin bèrgwensa, si bo tin e Beibel riba bo telefòn pasobra bo tin bèrgwensa, it doesn't matter. Pasobra Dios konosé bo tòg. Ta e ta Esun ku a krea bo. E konosé tur kos di bo. Eindelijk bo mester ni bis'é nada mes. E konosé bo tur tur kos, e sa di bo. Anto, ta p'esei e podcast ei. Pasobra bo proseso, bo mester komprendé ku no ta bo so. Tin mas mamanan manera The Backbone. Sí, sí, sí. Tin mas empresarionan manera Cicely. Sigur, sigur. Tin mas pashèntnan manera Jonata. Es korekto. I ku Tin tan mas hoben. parehanan manera e promé Richard pareha. ku Linchi Ku yunan ku Kolastica. sickle cell, poko di mi ta lesa Sí. den korant. Tin mas, tin mas. E mama manera e señora ka perde su baby. Tin ku awor aki nan a bira legal pa bo duna un baby ku no a nase bibo, dun'é su nòmber. Nos tur ta pasa den e kosnan, you are not alone, you are not alone. Pero e ora di pastor, pa mi, pasobra awe bon kontestá mi. Un bia mi ta kòrda mi tata na Aruba, un shon a yama mi, a bisa mi, mi ke bin e podcast di pastor Curtis, mi di kune shon, bo tin ku despensá mi? Ta Pastor Curtis mi ta bin ku su hende. Ke men e ora ei ba kuminsa stel bo invitadonan bo sa kaba? Ma bom, di loke nos a papia, sin ke revela muchu, Aha. nos a papia over di nos ban fokus riba algun tema. Aha. Anto e temanan aki nos a kuminsa Si? brainstorm, pero hopi bia Mi ta bisa bo Ruth, it's go by it goes by inspiration. Sí. Dus mi ta echt Sí, open pa pasobra e inspirashon. promé temporada, si eh, nos siguidónan wak bon, Pastor Curtis a tin hopi testimonio. Sí, sí. Anto hopi nos ta bai kubri algun tema. Tema. Yes. Sí, ti kere algun Anto tema. temanan un tiki Profundo, pa no no con superficial, pero nos tin cu ban echt profundo door na contesta nan real na preguntanan real y profundo cu hende ta cana cune. Pasobra e meta ta conecta bida real cu Dios. Sigur. Pastor, thank you so much. Danki Ta apreciado. Danki por mane mi yora tambe. Huil therapy mo yindi den e podcast bai wa aki riba mi canal di YouTube. Um, mi ta aprecia inmensamente. Masha masha danki pa sigi pastor. Sigi riba su Instagram. Mi ta purba na tag e tambe ta pone e reels dan. Sigi su pagina di Facebook. Pa sobra e prome temporada nos no a logra um, na pasa e live nan. riba su página. E di dos temporada así nos ta bai kuminsá traha un tiki mas adelantá di manera ku bo por haña maske ta un vershon kòrtiku di e pòdkast riba su página di Facebook tambe. Bon? Masha danki. Tene un otro oportunidat.